Digel mêvanê îroyê basî rojnivîstar û siyasetmedar Kemal Burkay ji Enqereyê em dê vê rewşê binirxînin û bigirin dest. Birêz Burkay, li gel raya giştî ya Kurdistanê hestek peyda bûye ku Kurdistan ketiye bin dorpêçekê de bûye armanca êrîşê, ji aliyê cîhanê ve jî bêdengiyek heye li hemberî vê yekê. Vê hesta raya giştî ya kurd gelo tu çend rast dibîne? Gelo ew yek rast e ku dinya bêdeng e û êrîşek li hemberê Kurdistanê heye? Rast e. Yanî tiştê ku xuya dike ev e, dinya mixabin bêdeng e. Hin deng derdikevin lê têrê nake. Wek nimûne Parlemena Ewropa biryarek stend û piştîgê xwest ku zû ji Efrînê derkeve. Lê helbet ew têrî nake. Yekîtiya Miletan biryarek stend ku şer bisekine li Sûriyeyê lê ev Tirkiyê gor vê re nekir. Divê Yekîtiya Miletan meclîsa wê biryareke zelal bide di vî warî de. Tevî çima wisa ye? Yanî çima himber van tiştan Raya Giştî ya Dinyayê dengê xwe bi awayekî xurt dernaxe? Elbet ev tişt ne dihişîne. Yanê hemû kurdan dihişîne. Ew tiştê ku îro li Efrînê dibin, ew tiştê ku duh li Kerkûkê çêbûn, hemû kurdên velatparêz dihişîne. Niha mesele çi ye? Yanî Tirkiye dibêje ku pkk li vê derê dewletê çêdike û pkk terorîst e. Ez Tê firsendê nadin me pkk. Tabî mesela kurdên rojava ya Efrînê ya temamiya Kurdistana rojava ne mesela pkk û PYD'ê ye. Li wê derê gelê kurd dijî. Heqê gelê kurd e ku bibe xwedî statuyekê. Ango ew statî dibe otonomî yan dibe federalî her çi dibe, Heqê Kurdan e. Ez ta ji destpêkê dibêjim. Yanî li Sûriyê îhtimala mezin ew e ku Sûriye piştî vê saetê bibe welatekî ademî merkezî. Ango êdî dewleteke merkezî li Sûriyê nameşe. Yanî ne tenê Kurd. Hin xelkê Sûriyê gelekê din jî naxwaze ku wek berê her tişt di bin destê Min esab da ve, gan min di bin destê partiya Baas da ve. Bibê nebê wê saziyeke teze çêbe li Sûriyê. Lê çi heye, îro tiştê ku li Sûriyê diqewime, herwisa jî li Rojavayê Kurdistanê diqewime, ew Lecê di navbera du dewletên mezin ya Amerîka û Rûsya de ye. Ango ev her du jî dixwazin zora Êdilê bibin û parekî mezin ji Sûriyê bistînin. Kurd jî mixabin di navberê de mane. Ha çi ye? Tabî Ew tiştê ku îro hatiye vê derecê yanî Kurd zirareke mezin dibîjin dibînin îro. Ev jî tesîra siyaseta ku PYD û PKK ajo tesîra wêne gelek mezin e. Ew tesîr çi bû Birêz Burkay yanî siyaseta ku PKK û PYD meşand? û nekarî statuyekê li Rojavayê Kurdistanê ji bo Kurda bi dest bixî çi bûn, çi bûn ew xeletî? Ma ez taş destpêkê dibêjim û min gelek caran nivîsand jî. Ango firsendeke taze bo gelê Kurd jî çêbûye li Rojava. Ango li Kurdistana. Başûr ê Rojava. Lê Kurd eger siyaseteke rast bimeşîn dikarin ji vê rewşê îstîfade bikin. Ango statuyeke bi dest xinin. Ew jî yek bi Yekîtiya Kurdan dibe, yek jî bi siyaseteke rast dibe. Mixabin pkk û PYD ev firsend nedane Kurdan. Yanî Şoreşa Kurdî li wê derê jî beravê tî kirin. Bi raya min li wê derê jî beravê tî kirin. Niha çi bû mesele? Mesele xelkê Sûriyê rabû dijî rejîma Esad. Heqê wan bû. Ewera bêzar bûbûn ji rejîma Esad. Rabûn. Esad gazî Kurdan kir, gazî PYD'ê kir. Got werin ez mintiqa Kurda Ez îmkanê didime we hûn kontrol bikim vê derê. Ahan ji we re pere, ahan ji we re çek. Lê nehêlin ku Kurd dijî hikûmeta merkezî, dijî hikûmeta Şamê xirabiyekê bikin. Yanî tiştekî bikin. Wara jî gotin ser çavan. Yanî negotin ku hîn çend sal berê Sûriyê ji me re derî nîşan da. Abdullah Ocalan ji vê derê derxist, em ji vê derê derxistin. Sûriye niha çima gazê me dike û van tiştana ji me dixwaze? Ew an qebûl kirin daxwazên Sûriyê, bi hikûmeta Sûriyê re kar dikirin heya du salek berê. Lê piştre Amerîka kete dewreyê. Vê carê Ê Sûriya hiştin bi Amerîkayê re veşiyan. Ê Amerîka çi dike? Amerîka vana ewana dijî îşîdê kurdê me rojava dijî îşîdê bi kar anîn. Amerîka naxwaze ku eskerê xwe bişîne şerê îşîdê. Canê wana li ba hikumeta Amerîka giranbiha ye eskerê wan. Lê kurd ajotin. erkê cephe enîyê. Nuha jî kurd tenê hiştin, mixabin tenê hiştin. Hikûmeta Sûriyeyê jî tenê hişt. Hikûmeta Sûriyeyê got ma de bi namê yê karê hereketik nakin em Kek pîvanên Kemal axivî. Nuha Efrîn Rê vekir ji Tirkiyeyê Belê. re. Kek Kemal Nuha Efrîn Yanî di bin ronahîya kes dorpêçê de ye. pêxist. Belê. Kek Kemal Efrîn di bin dorpêçê de ye, êrîşek li ser Efrînê heye. Diyar e ku Efrîn nikare bi demekî gelekî dirêjî bête parastin û metirsî heye ev yek li deverên din ên Rojavayê Kurdistanê jî rû bide. Yanî li Rojavayê Kurdistanê PYD bê, ENKS bê divê siyasetekî çawa birêve bibin ji bo ku destkeftiyên Rojavayê Kurdistanê bikaribin bêne parastin? Mixabin hevalê Cemal ew siyaset diviya bû di destpêkê de siyasete rast bana. Vê siyaset şaş bû. Min çend caran got, min çend caran nivîsand. Min got ji vê siyasetê tiştek dernakeve. PYD nikare bi vê siyaseta şaş ew tiştên ku dibêje bi cîh bîne. Yanî ew tiştekî xweyayî bû dawîya siyaseta şaş Tune. Niha em dikarin Tirkiyeyê binekar bikin. Em jî ez jî dibêjim ku yanî heqê Tirkiye tune em vî alî sînorê xwe de van operasyonan bike. Çima? Yanî heqê kurdan e ku xwedî û statuyekê bin. Lê pkk û peyedê jî ew şaşiyê wisa kirin ku ew firsend dane destê Tirkiyeyê. Vana çawa mesela par, pêrar Li bajarên Kurdistanê Sûr, Nisêbîn û cihê dinê ew şaşî kirin, çal kolan, hendek kolan û bûn sebebê hilweşandina wan bajaran, îro jî bûn sebebê hilweşandina Efrînê bi vê siyaseta şaş. Çima? Berî her tiştî PYD'ê li vê derê desta sîlah hebû firsente da ku partiyên dinê yên Kurdistana Rojava kar bikin. Yanî gelek sextekî mezin li ser wan kir. Nehişt ku serekê wan li vê derê bimînin. Ewana derketine li der welatin, yan li Kurdistana Başûr in, yan li Ewropa ne, yan li Tirkiye ne. Serokên partiyên din ê rê nede ku ew çalakiyên siyasî bikin, kar û xebata siyasî bikin. Bi vî şiklî çawa dibe? Yanî çawa dikarin Di Rojava rizgar bikin. Ew siyaseta ku bi salan li Kurdistana Bakur kirin, Kurdistana Bakur vala kirin, çar hezar gundê Kurdistana Bakur vala kirin. Piştre jî bajarên Kurdistana Bakur ên dîrokî wek Sûr, wek Nisêbîn, wek Cizîr, Şirnax vala kirin. Ev tiştî ku. yani siyaseteke şaş e. Divê miletê me vî tiştî bibîne. Ha mesela Tirkiye tabî hetê be ye ku em bêjin Tirkiye re. Tirkiye Kurdê Afrînê gune ne. Yani çima operasyona li wê verê dikî? Ew qas gund vala bûn. Xelkê wan gundan çi bû? Sibe Afrîn eger bê bombebaran kirin ew xelkê wê derê wê çi be? Yanî gunehên ev însanan a. Yanî heqê Tirkiyê tune ku kurdan usa bigre hemberê xwe. Divê pêvekî baş çêke bi kurdan re. Wextekî li bo Kurdistana Başûr jî pir aciz dibin ku li vê derê federalî çêdibe yan otonomî dikeve destê kurdan. Lê piştre pêvendiyên baş çêkirin bi Kurdistana Başûr re. Her çiqas vê dawiyê ev tişt xirab bû jî. Lê Yanî ew wexta pêvendiyên Tirkiye û Kurdistana Başûr baş bû, her du aliyan jî jê îstîfade kirin. Li bo ji bo Sûriyeyê jî ev tişt dikare çêbe. Yek, divê Tirkiye siyaseteke rast bimeşîne dijî Kurdan. Ne siyaseta şer, siyaseta biratiyê, siyaseta dostaniyê. Nifûsa Tirkiyeyê siyada yek Kurd e. Ma ev tişt dibe. Yani bîst, bîst û pênc milyon Kurd li vî welatî dijîn. Belê kek Kemal niha siyaseta ku Tirkiye siyaseta ku Tirkiye girêdayî taybetî Başûrê Kurdistanê jî yanî di proseya referendumê de destnîşan kir. Helwestekî tund beramberî referendumê destnîşan kir. Piştî wêna ev êrîşa dijî Efrînî ev yek çi bandorê li Tirkiye dike, li Kurdên Bakûrê Kurdistanê dike? Kurdên Başûrê Kurdistanê gava din jî jim got, diêşin bi van bûyeran. Lê tabî nav kurdan de çawa li Kurdistana Başûr yekîtî tune tunebû di mesela referandûmê de, di mesela serxwebûnê de. Ev tişt li Kurdistana Bakur jî di nav kurdan de tune. Siyaseta PKK'ê eşkere ye. PKK dibêje em dewletê naxwazin, em federalî, otonomî tiştekî naxwazin dibêje. Baş e hûn çima şer dikin bavê min? Madem ku hûn tiştekî naxwazin hûn çima kurdan xortên kurdan dişînin serê çiyê wana didin ev kuştin? Ha her wisa jî dibêjin bo Kurdistana Başûr jî dibêjin ku ne hewce ye ku xwetî dewlet bin ser yani serbixwe bin. Ji bo ew kê jî digotin, bo Rojava jî digotin. Digotin em beşekî Sûriyê ne, em beşekî leşkerê Sûriyê ne, em dewletekî naxwazin. Ha, otonomî min dixwazin, baş e, hetê wan e otonomî bixwazin. Lê xuya ye ku yanî siyaseta pkk û siyaseta Kurdên welatparêzê din ê li Bakur ne yek e. Ew ne cara pêşîn e ku ne yek e. Ha, li Başûr jî ne yek e. Mesele ev e, yanî divê Kurd bi xwe siyaseteke rast û rêva bibin. Eger li Kurdistana Başûr Goran û Yekîtî mesela serxwebûnê de ev ev dubendî nîşan nedana, îhtimal e mezin bû ku dinya jî li pişt Kurdan bisekine. Lê bixabin yanî kurdan navxwe de yekîtiya xwe çênekirin, rê vekirin ji bo Kerkûkê ku leşkerê Iraqê were vê derê. Leşkerê Iraqê ji ber IŞױD'ê revî li Mûsulê hevdeh hezar leşkerê wan ji derê revî lê bi rehetiya hatin Kerkûkê çima ji ber ku wana re hinekan rê vekir. İşte ev siyasetên şaşin ku siyaseta Kurdan dike tengasiyeke mezin. Îro li Efrînê jî ev tişt çêbûye. Yanî PKK û PYD siyaseta bi siyaseteke şaş xirab kirin, rewş xirab kirin. Îro jî divê ew dikin, gazinan dikin. Yani ev tişt nabe. Belê Kekemal. Kekemal îro Serokomarê Tirkiyeyê Kurdan razî bî. Belê. Birêz Burkay îro Serokomarê Tirkiyeyê Recep Tayyîp Erdogan li Mêrdînê bû, piştî wê li Diyarbekirê bû. Lê girêdayî çareseriya pirsa Kurd li Bakurê Kurdistanê qet tu axaftin ji aliyê Serokomar ve nehatin kirin. Ango Tirkiye gelo riya diyalogê riya bi helwestên demokratîk nêzîkahiya pirsa kurd re ji wê riyê dûr ketiye? Xuya ya siyasiyet, siyaseta Erdogan û siyaseta AK Partî bi giştî di vê siyasête de guhertinek çêbû. Vê sala dawî yan jî du salên dawî de guhatineke mezin çêbû. Berî wê siyaseta wan tên xirab bû dijî Kurdan û Kurdistanê. Malûm e pêvendiya wan bi Kurdistana Başûr re baş bû. Li vê derê birêz Mesûd Barzanî ez zimandin, ala Kurdistanê kişandin. Li Matarê, Enqere, her wisa jî mesela hin reformên din ê çêkirin. Diyalogek vekirin ji Kurdan re. Axaftin li ser pirsa Kurdî gelek rehet bû. Di televîzyonan de, di rojnameyan de. Yanî ev rewşekî baş bû, tiştekî baş bû. Me jî piştgiriya vê yekê kir. Lê pişt re guhertinek çêbû. Di vê guhertinê de şaşî him ji alî hikumetê hebû, him ji alî PKK'ê hebû. Yanî. Hikûmetê di du hezar û panzdeh de hilbijartina du hezar û panzdeh de winda kir û ew ku siyaseta wê tûj bû. Ê PKK jî rê vekir ji bo wê. Ew şerê ew kî çi bû? Şerê bajaran, şerê hendekan, vekirina çalan çi bû? Xizmeta çi kir? Tenê bajarê me hilweşî, bajarê me vala bûn. Ke berê jî gut vala kiribûn. Ma ev siyaset e? Çima em napirsin? Çima em nabêjin ku pkk ev tiştê ku tu dikî çi ye? Yanî ev siyaseta te Kurda re xizmet nake. Heya îro xizmet nekir, te Kurdistan vala kir bi vê siyaseta şaş. Divê em vî tiştî ji wan bipirsin. Eger ev nepirsin, ewana tu Kurdistana Bakur vala kirin, nuha Efrînê vala dikin û hûn cihê Kurdistana Rojava. Sibe belkî li Kurdistana Rojhilat jî vî tiştî bikin. Eger ji dest ve bê Kurdistana Başûr jî bikin. Mesela Şengalê çi ye? Ew Bakurê Kurdistana Başûr. Yanî Qendîl û derz û dora wê niha li wê derê ne. Yanî dîsa firsendê didim ku xelk êrîşî bibe wê derê. Yanî firset nedan ku Kurdistana Başûr xwedî erda xwe bi temamî ve kontrol bike. Niha mesela ev e birayê min. Mesela ev e. Yanî divê Kurdê me vêna bibînin. Berî her tişt em bi siyaseta xwe berpirsiyar in. Siyaseta xwe ya Kurd. Divê em kurd şaşiyê nekin. Wate em şaşiyê bikin. Şaşiyên me jî mezin bin. Em ji xelkê re çi bêjin bavo? Belê. Yanî Îran, Tirkiye, Sûriye, Iraq ma bêjin ku kurdin a heqê we. Eger bigotina he nado gotin. Hev divê çi ye? Îro em dengbesiyeke mezin dane lê dîsa jî divê em bêhêvî nebin. Baş e ke Kemal ger ger em werin ser. Siyaseta ke rast bidine pêş. Belê. Ger em werine ser. Sekna Kurd, Niha Tirkiye dikeve proseyeke hilbijartinê de, hin hevpeymanî jî pêk hatine. Divê sekna Kurd di vê proseyê de çi be? Niha pkk li aliyekî, hdp li aliyekî dî. Lê partiyên din ên Kurdistanî divê helwestekî çawa destnîşan bikin? Nirxandina we li ser wê çi ye? Nixandina me li ser rê yekê gelek zelal e. Yek xeta pkk heye, xeta şaş taw di berê de heye îro hatiye û ew partiyên ku bi dû pkk diçin di wê xeta şaş de dimeşin. Tu hêviya min bi wan tune. Tu hêviya min. Divê kurd alternatîfeke rast çêbikin li hember pkk. Bi salan e. Bi salan e ez bo vî karî kar û xebat dikim. Ew hak bar ji bo wê ava bû. Ango me xwest ku hemû kurdên welatperwer ê ku siyaseta pkk şaş dibînin û dixwazin siyaseteke rast bidine pêşiya kurdan, divê di partiyekê de bêne bahev. Ew hak bar e. Projeyeke yekîtiyê ye hak bar. Nuha îro jî Îro jî pkk rênade ku kurdên Bakur heya Newrozê pîroz bikin. Îro Heval Cemal îro li Girîdaxê bajarê Girîdaxê ji bo Newrozê hat parê muracaat kiribû. Dixwest ku pişikeke aştîxwaz Newrozê pîroz bike. Destûr jî girtibû. Lê wan hevala mal bi mal geriyan gotin neçin Newrozê. Qehwe û qehwegeriyan gotin neçin. Hatin Li ber xetek çêkirin xelk nehiştin ku xelk derbazî vê meydanê be tevlî Newrozê be. Ma ev tişt dibe? Ma ev siyaset e? Nayê ku dibêjin em bi HDP'ê re siyasetê bikin çawa bikin em? Yanî divê em realîst bin. Pkk partiyeke wisa ye. Ê ku bû tu pkk diçin tu wê xeta şaş de dimeşin. Ji vê tiştek dernakeve. Kurd. Bi salan re têne xapandin. Divê em alternatîfeke kurdan re dayînin. Ev jî hak par e. Hin grûbê din jî hene. Hin yanî her kes çend kesan de dora xwe divê min partiyek çêkim. Bi vî şeklî nabe. Yekîtî lazim e. Ew hak par jî projeyê yekîtiyê bû di sala du hezar û duya de ango şazdeh sal berê ava bû. Van hevalan nehatin. Nehatin yekîtiyê. Ê ku hatin jî bale yekîtin û çûn. Hin nav van de însan hene çar salan serokatiya Hakparê kirine. Di nav van de însan heye du salan serokatiya Hakparê kirine. Ê baş e. Ê din jî di qiyada Hakparê de bûn. Çima çûn? Yanî belav dibin ji xwe re ewkekê çê dikin, kozikekê çê dikin. Piştre dibêjin ki de werin hem hev re yekîtiyê çê bikin. Ma yekîtî bi wî şeklî çê dibe? Ew jî xapandina gel e. Rê em zelal in li ser vê meselê. Kek Cemal, Du xet hene. Yek xeta pkk ye, şaş e. Ê ku rast bibînin wila kerem kir herin bi du pkk berdewam bikin. Xwe ê sî sal têrê nekir, bila her sî salê din herin bi du şaşiyê. Yek jî xeta ak parê ye, xetekî velatparêz e, aştîxwaz e, rast e. Divê Kurd xwe bidin ser Hakparê. Rêya mezin bikin. Belê. Xurt bikin. Êdî bes e. Kek Kemal ger. Yanî kuştin, teror bes e. Belê. Kek Kemal ger di bin konê Hakparê de bi vî navî ger nikaribin. Gelo tu alternatîvekî dir jî tune ye ku çendîn xalan deynin li ser wan xalan li hev û dû bikin bi navê Hakparê beşdariyê hilbijartinê jî bikin. Yanî çareserî çi ye ji bo Ku ev aliyên ku li gora bîr û bahweriya te ji derveyî xeta pkk ne. Yanî yekîtiyeke, nêzîkahiyeke, platformeke, koalîsyoneke di nav va aliyan de li ser çi xetan, çi babetan dikarê pêk were? Ger ez nirxandina te bikim. Kek Şeval, Îro ez ne berpirsiyar im di partiyê de, berpirsiyarê pêşiyê me lê min salan serokatiya Partiya Sosyalîst kir, du salan jî min serokatiya Akpariyê kir. Jiyana min sî û sî û pênc salê min ê siyasetê ji bo yekitiyê derbas bû. Ji bo yekitiya hêzên welatparêz derbas bû.

Û ew par çêbû. Serokê ew parê jî însanekî netewî Nebiyê Şêx Saîd, Abdulmelik Firat bû rehmetî. Ango ev ver me wek însanên sosyalîst me bi şêxê kurd ê welatparêz re me kar û xebat kir. Ji ber ku me yekîtî dixwest, bo yekîtiyê me ev tişt kir. Lê ê dilê nehatin. Ê ku hatin ji bo rêk dîtin çûn. Ma siyaset lîstik e. Belê. Yanî lîstikek heye dibêjin em belav bin car din rêz bin, em belav bin car din rêz bin. Yanî em çima ji sifirê dest pê dikin? Bayê hak par heye di destê me de. Bernama wê bernameyeke gelek baş e. Demokratîk e, welatperwer e, himçav e. Kur şerayîtên heremê û dinyayê ye. Yanî çima em li ser ewka siyaseta Akparê em yekîtiya xwe çêbikin, hilbijartin nêzik dibe, bila kerem bikin, em piştgirî bikin Akparê, Akpar bila bikeve hilbijartinê bikaribe. Yanî xuya ye ku dewlet jî naxwaze Akpar bikeve hilbijartinê. Yanî berê rêxistina Akparê wiha ji çend sala berê xurttir e. Peki du qat sê qat xurttir e firek bî. Ke Kemal ez tê me pirsa xwe yî dawî ji bo yekîtî belê ez tê me pirsa xwe yî dawî bavayekî kurd birêz Burkay tu ji vê rewşa ku kurd niha tê de ne du hezar û hejdeh pêvajoyekî referendumê li başûrê Kurdistanê gelekî serkeftî bi sedî not û siyayê ku pêk hatî hebû bandorekî wê gelekî erênî ku li bakurê Kurdistanê hebû Ti ji rewşa bakur, ku hêzên kurd ên dervê yê pkk bikaribin nêzîkî hev û dû bibin, tu optimîst î, baweriya te bi wê yekê heye birêz Burk? Belê. Ha nêzîkî çûye kekê, tabî divê dostanî hebe. Lê çi ye zanî? Yanî mesela yekîtî û dostanîyê neheve ku tu bo kêfa xwe, çend kesa bidî dora xwe û xwe re Kozikekê çêkî li ser girekî pê jî ku ez temsîl dikim Kurdistanê. Na, ev him xwe xapandin e him jî xelk xapandin e. Însanê ku bi rastî welatperwer e, însanê ku rastî yekîtiya Kurdan dixwaze, însanê ku rastî rizgarî û azadî ya Kurdan dixwaze divê bi rastî were yekîtiyê nav yekîtiyê. Belê. Ew derê deriyê yekîtî ji wan re bi deha caran vebû, nehatin. Na, ev çi bêjin bavê min? Yanê Gotineke gelek baş heye dibêje ku ew ehmeqiye ku tu tiştekî biceribînî car din dîsa wê biceribînî. Car din dîsa wî bêceribînî. Ev gor ehmeqan e. Divê em jî xwe nekin cihê ehmeqan. Yanî bes e êdî. Êdî bes e. Ew kesê ku dibêjin em welatperwer in, em azadîxwaz in bila xwe re kozikeke cuda çênekin. Yanî yekîtî hat li ber derê wan danî. Derî vekirî bû. Hinek hatin hinek nehatin. Ligî xwe li erdê xistin nehatin. Em çi bikin were bavê? Belê gelekî spas birêz Kemal Burkay. Divê ku milet tê yekîtiyê çêbike bi destê xwe çêbike. Yanî milet ya kek Kemal divê milet bi dû şaşar neçe bi dû siyaseteke rast biçe. Piştgirî bide wan. Miletê me eger vî şeklê hişyar be.